otwadeɛ mpo nyankopɔn ase ɔno na ɔyɛ dɛɛfoɔ hene ɛsan so ɛyɛ homɔborɔ hene ɛnɛ mosomfo sɛ jafar mohammed me no mo ɛhyia mu biom da biara da no sɛ yɛhyia na adesuadeɛ na yɛde brɛ wo. Da biara meka, sɛ mekyerɛ biribi na woante aseɛ anaa ɛyɛ w'adwene mu nyaa a, me nɔmba yɛ 0244826301. Wo deɛ wobɛtumi afrɛ na yɛakasa. Wei yɛ neem tree, wei yɛ neem plant. Nea obi nim sɛ yɛde sa malaria, Anaasɛ ɛɛm typhoid. Aane wei ɛyɛ very powerful for malaria, joindice, typhoid. Mpakyɛw, n'abenaa no wonya ne dua no kɛseɛ no a n'abenaa no yɛde sa diabetes. Ɛme sɛ makyerɛ wo pen but ɛnɛ mekyerɛ wo adeɛ mmienu afa saa ahaban wei ho. Mpakyɛw nea ɛdi kan. obi a ɛyɛ a n'ani yɛ ne ya ɛn obi a n'ani yɛ ne ya n'ani so yɛ ne kusukusu adeɛ wɔ akyi a ɔnhu ne yie n'ani so no wobɛka se wisie na egu n'ani so mpakyɛw tie wo a wɔ site problem biara no sei na wobɛyɛ wobɛba abɛtete ahaban no bebree Sɛ wo tete a mpakyɛw kɔ na kɔ noa nua ma ne mben pan yie sɛ ɛben a wo deɛ hwie kakra wo hwie kakra a ma ne ndwo right hwie ɛdwo a mpakyɛw anadwo no a wokɔ akɔ da no fa huru w'anim ɛɛ eh, wo deɛ fa huru w'anim sɛ wo de huru w'anim a na kɔ da ade bɛkyen Wobɛhu sɛ w'ani no a ɛyɛ wo ya no astarte cleanse w'ani no so astarte, ɛbɛma w'ani no so astarte ɛyɛ clear. Yɛn anadwo bi a wokɔ akɔda anaasɛ woda nyane anadwo a ade kye a, sɛ wode nsuo pa ɛbɛhoro w'anim no, fa saa wei ne nsuo no fa horo w'anim na yi w'ani ase Spɛk no a ɛwɔ w'ani ase no anaa ani ase mpem no, wo deɛ wobɛtumi ayiyi. Saa na ɔbɛyɛ. Wei ɛndane nsuo a wode bɛhoro w'anim da biara. Wei, mede kyɛ wo. Mempɛ wo biribiara. Sɛ wowɔ aseda bi a wode ma me a, fa kɔ agyanka fie. Wowɔ aseda bi a, mpakyɛw, fa kɔ asɔre fie. Sisi kurom ahiafoɔ nkwadaa nenam hɔ. Maame nni hɔ, papa nni hɔ, ɔyɛ agyanka. Fa ma no. Abubuafoɔ te wiew mu a wɔsrɛsrɛ sika, anifirafoɔ nam kwan ho a wɔsrɛsrɛ sika. Fa saa sida no fa kɔma wɔn. Mempɛ wo biribiara. Wei megye m'akoma mu kyerɛ wo, mesan nso hyira so de ma wo. Mpakyɛw di m'akyi na yɛnsua adeɛ. Wei yɛ bɔɔdeɛ, right? Bɔɔdeɛ, n'ahaban no di dwuma bebree. N'ahaban wei, eh, Sɛ obi a bɛifoɔ ɛha no anaa honhom bi ɛha no, wohu sɛ ɛyɛ a vampires no wei so ɛyɛ a wɔtumi gyina wei so ɛkɔ. Nti no wei a wɔgyina so ɛde kɔ baabi a wɔkɔ no ɛkɔ yɛ ɛhɛn woate aseɛ. Wei ara ɛna wode bɛyɛ deɛn? Wode bɛko atia wɔn. Ba tie, ɛnnɛ ɛnyɛ ɛho ɛna mebɛkasa. Wɔn ninkɔn mu no, aha fresh one no. Eh fresh one sei mpakyɛw monhwɛ ne yie wo fresh one sei no mpakyɛw anɔpɛ biara sɛ bɔɔdeɛ esi wo fie na wei ne ebi afifi wɔ so a right tia sei na ayɛ round no mpakyɛw wokɔ a bu ne sei fa to w'anum mm wode to w'anum a dwe wai wowie a mene mu nsuo no na kɔ baabi akɔ wei nyankopɔn agye ahobanbɔ bi ahyɛm ɛbɔ ho ban 24 hours ne nyinaa obi to aduru a it will never get you obi to aduru a ɛnya wo da sɛ woapia nɔpa no a wate adeɛ wei awe no obi to aduru a ɛnya adeɛ a ɛbɛka wo wate nea ɛtɔ so biom wei no bɔdeɛ na ahaban sei no eh okay in my next video mɛkyerɛ mo Wei nso ɛyɛ nim plant wei obi a huhum bi ɛtaatae no wo deɛ pɛ no bebree wɔ wowɔ a na pɛ ashes na fɛ gum fa nsuo gu so mpakyɛ wode nsuo gu so a sɔne so anɔgye no akɔ akɔda no fɛ dware fɛ bi dware wo ba Wo ne wo eh, wo ne w'abusuafoɔ nyinaa ndware obi a honhom bi ɛtaataa ne so no, wei nyinaa no Nyankopɔn bɛfa ahaban no so na biribiara afi mo mu. Wede mede akyɛ mo, Nyankopɔn nhyira mo. Tie, mese mempɛ wo biribiara, why? Nea wode bɛma me no, fa kɔkyɛ na Nyankopɔn nhyira wo. Nyame nyɛ wo kɛseɛ, mo somfo Sir Jafar Mohammed.